Do pajeni pana. Pakanaka ka. Right. Toshandisa do iri. Kusera tisati tavhura uko. Tindai zvenyu. Muno ndo matinosukira ndosingeni. Tindai tindai tindai. Eh, ino ritora makanaka straight. Tindai inoba. Right. Ah, vanenge vauya.

come here, come here. Where, where you're going? Uh, hope they will know. Huh? ndazadzisa chivimbiso ndazadzisa chivimbiso vana mofa dzakawirirana chaizvo chaizvo gare gare pasi nyatso kuudzai ndakagara pasi ayayayaya vana mhofu yemukono Watoka baba ndonzwa manyukunyuku vana mokuya mukona. Baba.
Right, sa tataura zviya kusei ndichibuda kuti ndakumbonotora mama. Handiti? Eh. Right, mama venyu ndauya navo. Ndivo mama venyu ava. Haonaka. Eh. Eh, right. Eh, kumba nhasi makutonzi mai Tino handiti? Mai Tino, feel free. Sununguka. So, muno mumba mako unobata chiro paunoda chero ukada kubata musiringi ndiwe ukada kubata mufro ndiwe mm. ukada kubata muengo ndiwe ukada kubata mumambure ndiwe handiti mm. right sununguka Zvakanaka baba, tinoenda tinopedzisa kukorobha mubhathi. Maona kukorobha kubhathi? Eh. Endai vana mhofu. Maitino. Takarongeka. Right. Eh, wakomana ava vakarongeka. Mhm. Andakana dambudziko navo vana vangu. Mhm. Vabatise vana vako handiti?

Totaita plan hakuna zvakadaro hagari pano.
Hamuri ngabaye mo. Hande tinoita plan mafana.
Unoona chi mai Tinoka? Ini ndiri munhu ari business minded. I always plan to make money. nekuti mari ndoinoraramisa anditi handizivi kuti iwewo mune zvebusiness business izvi urimo here eh, sure zvokuti kana tikada kuronga ronga business tinotoita zvikaenda mberi nekuti anoona eh, pana pane chiri kuroita zvangu but ndine stand kunenge kuno Kuma o. Oh. Sure.
Eh, understand.
Saka tikaita business tikaronga ronga todi tovaka. Mm. Apa mm, pumping a lot of money out. Pana pa ndiri kubhadhara 160 room ino. Eh, mhm, saka toda kuvaka. saka ivo kana uri mubusiness so uchiita nezvebusiness handizivi kuti pane zvebusiness business apa nderipi rakakusunungukira kuti ungaita vamwe vanoita zvemachicken cuts vamwe madrink vamwe mabiscuit ah ana mofu matopukuta eh. zvafamba eh. saka ndachitoplana nani namama venyu eh, nyaya yebusiness yandayambotaura yeye nditi toda kuita zvekuti pave nebusiness rinofaya rinounzawo chii rinounza mari handitika saka handizivi nai mike wanga wati kuti ini business ndingakusunungukira kuti unge uchiita zvehuku ka ehe nekuti pano lendod vakatoti chero zviruku vanondipa ndakandigoda kuzviita iye panga ndichiri kugara kug2 uko ndaita huku kaini ndinoita zvemachikebikasa vanotsvaga huku dzekutenga vanobika sadza vanotsvaga huku dzekutenga orit orit

Mupindere imi vana mhofu. Ndipo vapiridze ini. Ah, musavhunduka baba.
Ndipo vapiridze ini. Vanhu baba musanyepa chingovaudzai.
Kuti chii? Kuti munowana mapiritsi. Ah, timwe iwe. Nandimwe mapiritsi kaini. Vana vakanyepa.
ndichagoshamisira ah, here baba edzi mafuta ani vanhu vanongozora aiwa kani ezve eh, edzi mafuta asi kuti handiimwika unoda ndibvume zvinhu zvandisingaiti saka ezvinwika mei zvinotora ndei kupiko vari kunyepa ava handiimwe inini aiwa nekupenya kwandinoita tarisa uone ndebvu dzangu dzakagwinya idzi idzi o oh, o oh, o oh. andiurayana